א גוט מארגען, דינסטאג פרשת בהר, לג בעומר, גרויסן טאג לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, עז יו נאו דיס, איך האב עס נישט גוט אזוי ווי די וועלט זאגט עס, נאר ס'איז אין די וועלט געווארן אזוי אריינגעכאפט לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, וואס איז א ריזיגע שאלה צו מ'מעג עס זאגן אפילו, ס'איז געווארן אזוי איינגעטייטשט. איך זעה אז מען מאכט נישט קיין גרויסע זאך דערפון ווייל איי געס מען האט שוין געמאכט אזוי לאט מען אזוי באט די אפטייטש פון לכבוד התנא אלא קאי מיין גאט די תנא וואס איז מיין גאט דער רבי שמעון בר יוחאי מען מעג האבן נאך א גאט? כ'האב נישט געוואוסט איי דאנט טינק מען מעג סאו מיין טאטע האט שוין מעורר געווען און טאקע ניקלשבורג זינגט מען נישט אזוי מען זינגט לכבוד התנא אלא קאי רבי שמעון בר יוחאי סאו. אלקי מיינט א געטליכע טענה. א געטליכע טענה מיינט צו זאגן ער איז א געטליכער מאן. אבער נישט קיין גאט. די גרעסטע צדיקים וואס האבן געהאט איז נישט געווען קיין גאט. די ריזן פארוואס משה רבינו האט מען נישט געוואוסט ווי ער איז באגראבן איז טאקע וועגן דעם מען זאל נישט מאכן קיין גאט קיין קיין געטליכע פלאץ דארטן. גאט קיין גאט פלאץ. סאו דאס איז די זעלבע פראבלעם וואס האט מען גערעדט פאריגע וואך ביי רב שרה'ס יארצייט. ווען מען פארגעסט פונעם אייבערשטן און מען זאגט, אייבערשטער, דו, יו נא, איך האב מיט דיך נישט קיין גערע גערע טרעק רעקארד, לאמיר גיין מיט כ'הייב צו רבי שמעון, כ'הייב צו רבי שייעלע, זיי'לן מיך העלפן, דו קענסט נישט עכט. דאס איז געהעריג כפירה, מען טאר עס נישט זאגן, מען טאר עס נישט טראכטן אפילו. דער אייבערשטער העלפט אונז, דער אייבערשטער איז איבעראל, נאר לקבוע די תנא אלוקי, די תנא אלוקי איז א געטליכער מאן, א געטליכער תנא. עניוועיס. ס'איז א מורא'דיגע זכות דאס טאקע, וואו ווייסט איר, נאכן מאכן א, כ'פיל מיר זייער שלע, יעצט קענטס הערן איך בין אנדער די וועדער, כ'בין זייער נישט גוט, כ'בין נישט געשלאפן די גאנצע נאכט, גיב מיר אביסל אראק, לקבוע דתנא אלקי, רבי שמעון בן חבי, לקבוע די יארצייט, יעצט האמיר דא אראקס ברוך השם וואס מ'האט געעפנט, וואס מ'האט געמאכט טאמער ווערט מען געהאלפן, יא, ברוך השם איינס נאכן צווייטן ווערן געהאלפן, נעכטן האט חתונה געהאט מושי בעק, מזל טוב. דאס איז ווער? איז ר' בן ציון שוין אויך געהאלפן געווארן? יא, כ'מיין אז ער. א קאפ יא. ארי עפעס ליגט דא. וואס איז דאס? דאס איז ל. דאס איז גיב מיך א דאס. שכוח. מיר מאכן א קורצע לחיים לכבוד דעס און אפשר וועט מיך עס העלפן אביסל קלערן מיין דאס. ממש ממש געשלאפן אזוי אזוי שיין איז אז ס'איז. על כל פנים, עס איז א גרויסע יום טוב, איך האב געדארפט ווען קומען מיט די ווייסע בעקעטשע, און אדער מיט די קאפטן, אדער מיט מיט עפעס, א ניינאכט קאפל, עפעס ארויס, עס איז א יום טוב. כ'דענק מיך, כ'בין געווען דארטן אלס בחור נאך אין מירון, כ'האב געזען דעמאלטס די די די ניינאכט גרופ דארטן, און כ'בין געבליבן סטאק דארטן, כ'האב געטאנצן דארטן, איך מיט חיים איצקאוויטש. וועלוועל גאלדשטיין, ס'ווערט א פופצן צוואנציג מינוט, פארגעס פאר אלע קעמרעס זענען געווען אזוי שכיח ווי היינט, לחיים לחיים לחיים, ס'איז אויך די יארצייט פון די הייליגע ווער? ר מ? בן רבי אידא איז נעכטן, ערב, יא, איז לחיים לחיים פאר אלע צדיקים קדושים

יעצט בשעת מעשה איז דא אויפן וועג טויזענטער מענטשן וואס זיי זענען גרייט און זיי ווילן גיין צו מירון צו זיין ביי ר' שמעון און זיך אויסצובעטן דארטן, און ס'איז דא מענטשן וואס זיי האבן פאומאו, זיי זיצן אינדערהיים דא אדער אין יוראפ אדער ערגעץ אנדערש. ספיקינג אבאוט יוראפ, וויל איך געבן א מזל טוב פאר איינער פון די תומכי הישיבה פון די תומכי הכלי ר' יואל וואס וואוינט אין לאנדן, ר' יוסי לאובער וואס האט געהאט א אייניקל היינט נעכטן, א אייניקל, מזל טוב מזל טוב, א אייניקל ביי זיין זון יצחק, און ער איז ער זיין זון שלומי האט טאקע געמאכט אז מען זאל מען זאל עס ארויפלייגן אויף זינק. די שיעור, און אזוי האט מזכה געווען נאך אסאך הונדערטער, טויזענטער, קינדער מיט בחורים וואס זיי הערן צו די שיעור. סאו, לאמיר צוריק גיין צו דאס וואס איינער האט מיך געזאגט דאס א מורא'דיגע זאך. די הייליגע מאור עיניים ברענגט פון ביי השם הקדוש, אז ווען מען לערנט איינעמ'ס תורה, איז עס אזוי ווי, און נאך מער ווי, אז מען איז דארטן ביי יענעמ'ס, ביי יענעם צדיק, ביים קבר. דער וואס לערנט חק איז יעדן טאג מיט ר' שמעון. יעדן טאג לערנען מיר צו א חלק פון זוהר און זעמער אזוי נישט נאר לג בעומר זעמער אין מירון זעמער יעדן טאג אין מירון איז במילא טאר ווען איינער וויל און קען זיך מיטכאפן יעצט און זיך מצרף זיין מיטן כלל פילט ער איז ער קודם כל א חלק פון דעם כלל וואס איז אין מירון אלעמאל קען מען פועל'ן אלע ישועות וואס מען קען פועל'ן אין מירון קען מען פועל'ן בשעת וואס מען לערנט אזוי שטייט אין ספרים אז ווען מען לערנט די ספרים פונעם צדיק קען מען איז מען אזוי ווי מען איז דארטן מען קען פועל'ן אלע ישועות. סאו אונז גיימער היינט לערנען זייער שיין הערליכע זוהר, איך בעט די עולם סטיק עראונד, און טאמער האסט נישט קיין צייט און ביסט מיד, סקיפ גלייך צום זוהר לקב רבי שמעון, און הייב אן קודם תורה נביאים כתובים, משנה הלכה גמרא, אויב דו קענסט, און טאמער נישט קום צוריק צו צו רב נישט חס ושלום סקיפ די איידיע איז צו קודם לערנען נגלה און נאכדעם נסתר און נישט פארקערט אבער העווענס בי היינט איז א פטרנלוידיג שיינע חיזוק'דיגע זוהר סאו היינט לג בעומר רבותי כאפטס ענק מיט זייטס א חלק פון דעם טו חזי קומטס און זעהטס חזי חי לי קריבי לי חזי חי לי די לייסט דינען די סקיפין ס'איז געוואר ווערן ס'איז נישטא קיין דינען די סקיפין ס'איז אלעס ביוטיפול אהבה, ס'איז אלעס מורא'דיג, דער אייבערשטער האט אונז אזוי מיר ליב אז ער האט אלעס ארויסגע'חשבונ'ט אויף א וועג אז אונז זאל מיר קענען אנקומען צו די העכסטע מדריגות. שוין, זיך זאגט די הייליגע תורה, אונז גיימיר אריין גיין יעצט גלייך אינעם תורה הקדושה. דינסטאג איז געווענליך אביסל לענגער די שיעור, סאו עטס האב אביסל ווי מ'זאגט גיין אוואן פוינט טו פייוו.

אויב ס'איז שוין נישט דא פאר די חיים פעלד מוז מען אויסרוימען אלע פייערס אין שטוב אינדרויסן. הרי יובלו הי' קדשו תהא לכהן מן חקלו טייכלן יז אללתר. פסוק י ג בשנת היובל הזאת אין די אין די יאר פון די דאזיגע יובל תשי ו זאלט איר צוריקקערן איש אל אחזותו יעדער איינער צו זיין לאנד אייגענטום בשעתו די וויילע הודו די סיווען מיט צוריקקערן געוואר לאכסנטאי דא די פסוק י ד וויכי סים קרי אין אדרעס פארקויפן ממכר א פארקויפן גלייב מיר סעכו פאר דיין פריינד אוי קנאי אויד וועסטו קויפן ביד מסעכו פון די הענט פון דיין פריינד אל תוני איש את אחיו זאלט עס נישט אויספאפן דא רעדט מען פון מיט געלט שפעטער זיין

שניי מיינט נישט צוויי, שניי מיינט די יארן. שניי האט וויסן, די יארן וועלכע צוויי קען וואקסן, און די יארן וואס עס קויפט אין פעלד, און גימ ק לאך זאל ער דאס פארקויפן פאר דיר. במינה שנייה בשר יבער לא תזבע מחברך, במינה שנייה לאל תהיה זמן לך. זאגט די הייליגע נביא, ירמיה הנביא איז זיצן אין תפיסה, און ער איז באפוילן געווארן צו אפקויפן די פעלד, און אמאל האט ער עס אפגעקויפט, ער האט געהייסן מען זאל עס אריינלייגן אין א סעקיור פלאץ, דער נביא רעכנט אויס די גרויסקייט פון דעם באשעפער און ער וואונדערט זיך, וואס האט דער אייבערשטער געהייסן דאס? יעצט, די כסדים גייען דיך פארכאפן די שטאט, און מען גייט דארפן גיין אין גלות. יעצט קויפסטו פראפערטי, וואס גייט דיר פאר? ווער איז פאלל אל השם? איך האב געמתפלל געווען צום אייבערשטן, אכן עשיתי א ספר המקנה אויף ברוך בן נריה ליימער, נאכדעם וואס איך האב געגעבן די שטר מכירה פאר ברוך בן נריה, אזוי צו זאגן, וצהלייסי, און איך האב מתפלל געווען, צלייסער, צולייס, איך האב געדאוונט, קדם השם פארן אייבערשטן, בשר די אהובות יז שיטרא דזווינא, דער וואס האט געגעבן די שטר מכירה, לברך בעל ענן היובי, למאי מיר אזוי צו זאגן. אההההההה, איך קלאג, השם אלקים, דער אייבערשטער, דער באשעפער, הנה אתה עשיתו את השמים ואת הארץ, דו האסט דאך געמאכט די הימל און די ערד, בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, מיט דיין גרויסן כח, און מיט זיין אויסגעשטרעקטן ארעם, לא יפול עלי ממך כל דבר, ס'איז נישט פארהוילן פון דיר קיין שום זאך, און דו ווייסט דאך אז מ'גייט גיין אין גלות יעצט, פארוואס האסטו געהייסן יעצט זאל איך קויפן די פעלד, עס איז געווען אזוי, עס איז געווען א פלא, לא יפול עלי ממך כל דבר, מילא פאר מיך איז עס א פלא, אבער פון דיר נישט פארהוילן די אלע זאכן, איז וואס איז פשט אין דעם, קבל בעשה ה' אלוקים, הרי הוא את עבדתו ישמע ויסער, דו האסט דאך געמאכט די הימל און די ערד, עושה שמים וארץ, בחילך רבה מיט א גרויסן כח בדרא עכ פ רמ מ און ארויסגעשטראקט אין ארעם לוי'ס קאסע מי כדמך ס'נישט פארהוילן פון דיר כל פסגה מיט יעדע זאך עושה חסד לאלפים דו טוסט חסד פאר צוויי טויזנט דורות אזוי גרויס איז די שכר פארן צדיק און זיינע דורות נאך אים און משלם עוון אבות לחייק בניי המחניים און באצאלסט אויף די זינד פון די עלטערן פאר זייערע קינדער נאך זיי אויב זיי גייען אין זייער שלעכטן וועג הקהל הגדול הגיבור. דער אייבערשטער, דער גרויסער, דער שטארקער, השם צבקות שמו, דער אייבערשטער דער האר ווער די הערשאפטן איז זיין נאמען, זאגט דער רש ש דא, נאוט עס ער זאגט נישט הנורא, ער זאגט נאר קהל הגיבור, ער זאגט נישט והנורא, ווייל דעמאלטס די גוים האבן געטאנצן אין זיין היכל, זאגט די גמרא, האבן געפרעגט איי נורא'ס ווי איז דער מורא, זיי האבן נישט מורא געהאט, זיי האבן געטאנצן אין די היכל, אין קדשי קדשים אין בית המקדש זיי זענען אריין געקומען, זיי האבן נישט מורא געהאט, סאו וואס הייסט הנורא, ער איז געווען אזוי ווי. עס איז געווען אזא פראטעסט זי וואס הייסט וואו א נורא מ'זעט נישט מען זעט נישט בית גלות די די נורא אויבער טביה לאלפא דארן און משלם חובה אבוה לבניו כב משלמא למכתב בית ריין אלוה רבו גיבורו השם צבאות שמאי זאגט די פסוק ווייטער גדול הוא איצו גדול הוא איצו ורב הוא אליהו דיין איצו איז גרויס

האסט געמאכט צייכענעס און וואונדערן אין לאנד מצרים עד היום הזה, וואס ווערט דערמאנט ביזן היינטיגן טאג, איבער ישראל איבער אדם, פאר די אידן פאר די פעלקער, ותעשך לשם כיום הזה האסט געמאכט א גרויסן נאמען, אזוי ווי די היינטיגע טאג איז זיין נאמען באוויסט. ושבית אסן עם אויבסם בארץ מצרים עד יום זה הודיין על ישראל עבד הפרישין בגוי בן האנושה נולד לך השם כיום הודיין זאגט שלמה המלך אין משלי, גייט ער ווייטער רעדן וועגן די קאראפשן פון דיינים וואס זענען נישט ערליך און זיי טוען זאכן כדי צו קענען טון פאר איינעם אנדערש ווייל זיי באקומען פון יענעם עפעס א גוטע אויב אפאר דאלער אדער א סענדוויטש אדער א קאפי ער ברענגט אים זאכן מיט דעם האט ער שוין א גוטע רילעישאן מיט יענעם סאו ווען ס'קומט צו די צו די בית דין וועט ער נייגן די דין צו יענעם. די האקער פנים צו נושא פנים זיין ביים משפט לא טוב, מכבד זיין איינעם פון די בעל דין איז נישט גוט, ווייל פת לחם יפשע גבר, וועגן א שטיקל ברויט, א קליינע מתנה פון שוחט, איין פיצא, איין פיתה, און איין סענדוויטש, זינדיגט שוין דער דיין צו נייגן דעם משפט, מען זאל נישט אונטערשאצן און זאגן, אה, וואס האסט דיר שוין געגעבן, מיר האט געגעבן דארטן א סענדוויטש, האב איך געברענגט א קאפי, עס איז נישט קיין קיין ווער ווייסט וואס שוחט. ניין ניין ניין ניין יעדע זאך קאונטס. קודם כל ס'ווייזט אויכעט ווי שטארק ס'מיינט ווען איינער ברענגט פאר צווייטן א סענדוויטש, ווען איינער ברענגט פאר צווייטן א קאפי, ווי שטארק יענער איז א מכר טובות. מ'דארף ארויסהערן די גוט פון דעם אויכעט. אז מ'דארף זען ווי פאוערפול ס'איז. ברענג פאר איינעם א גוטע זאך. אבער ווען ס'קומט צו א בעזן, זאל מען עס נישט טון, ווייל דעמאלטס וועט זיין א אילעדזשיטעמעט בעזן, ס'וועט זיין א אנפעיר ווערדיקט. פסוק ווייטער, נבהל להון איש רע עוהם, איינער וואס איז יאגט זיך צו מאכן אסאך געלט, און ער ער איז געלט גייציג, און ער געבט נישט קיין תרומות און מעשרות, ער געבט נישט קיין צדקה, איש רע עוהם האט א שלעכט אויג, ולא ידע און ער ווייסט נישט, כי חסר לי ואין לי, ער מיינט ער מאכט יעצט געלט, אבער ער ברענגט אריין א קללה אין דעם, און ער גייט נאר פארלירן די געלט. ק ג, מוכיח אדם, דער וואס שטראפט א מענטש, וואס איז א זינד? אחרי נאכדעם ווען ער האט זעהן אז ער איז געווען גערעכט, חיין ימצא, טוט ער טרעפן חיין מער ווי מען מחליק לשון, א מענטש טוט עפעס ראנג, און ס'איז דא איינער וואס הי קאלס הים אוט, און ער זאגט אים, וואס דו האסט געטון איז געווען ראנג, אדער דו דארפסט אבער אויך דאס נישט צו טון ביקאוז עי בי ענד סי, ס'געפעלט אים נישט אויפן פלאץ, אבער אחרי נאכדעם ווען זיין מח מיישב'ט זיך, זעהט ער אז ווייסט ביסט געווען גערעכט, שקויעך פאר מיך, טענקס פאר קאלינג מי אוט, טענקס פאר. מען וויל ברענגען צו די אטענשאן. און אמאל איז דא אנדערע מענטשן, ס'איז א גלאט צינג, ער זאגט, נע, ס'איז גוט, דאנט ווארי, אלעס איז גוט, עווערטינג איז אקעי, דו קענסט דאס טון, קענסט יענץ טון. עט די ענד אוו די דעי גייט ער פרעגן אויף דעם מענטש, פארוואס האסטו מיך געלאזט דאס טון? איך האב געטון ראנג זאכן, האסט מיך נישט געקענט, יו קודנט קאלד מי אוט? זאגט ער, מחיך אדם אחרי נאכדעם חיים ימצא, ממחר גלשום. פסוק קד, גוזל אביו ואמו, ואומר עיין פשע, איינער גנב'ט פון זיין טאטע מאמע, ער זאגט ס'הייסט נישט קיין זינד ווייל איך רייד א מעשה, עניוועיס, ווען מיי אולד מען איז ליווינג, איך האב עניוועיס צו יאשן דאס אלעס, סאו אלטימעטלי ס'איז מיין געלט, כ'מעג האמערן דא. זאגט ער נע נע נע, אזא איינער חבר הוא לאיש משחית, גייט שוין בארויבן אנדערע. און דא קוקסט אריין רשע, גוזל אביו ואמו, איז דער גוזל אביו הקדוש ברוך הוא, ואמו איז כנסת ישראל. המחטיא את הרבים שגוזל הקדוש ברוך הוא מפריד ממני בנו וגוזל ממנו את אוהבו. ס'איז זייער אינטערסאנט, יעצט ר' שמעון

און נישט נאר רשי האט געוואוסט, נאר שלמה המלך האט געוואוסט, גוי זל אביו ואמו מיינט אז די אייבערשטער, ער מיינט די שכינה, ער מיינט כנסת ישראל. סאו, מ'קען אריינגיין אין דעם א טיפערע שמועס, אבער ער נוצט לענגוויטש ווען ער רעדט צו טאטע מאמע דא, רעדט מיינט ער נישט די טאטע מאמע נאר אונזער טאטע און מאמי, ער מיינט אבא און אמא. אקעי. זאגט דער פסוק ווייטער. רחב נפש יגון מדון, דער וואס האט א ברייטן א ברייטע נפש און ער וויל ער וויל באקומען אלע זיינע תאוות, ער רייצט אן אויף זיך די מדת הדין, ער וויל נאר נאך און נאך און נאך תאוות, ער רייצט אן די מדת הדין אויף אים, אבער דער בטח אל השם, איינער וואס האט א בטחון און ער גלייבט אלעס די אייבערשטער וועט אים געבן, ידישאן, ער וועט זאט ווערן מיט פעטקייט, ער וועט באקומען אלעס וואס דארף צו באקומען. זאגט די משנה, דא גייט מען לערנען דרײַצן משנות היי מסכת קידושין, כ'מיין איז דרײַצן, יא, דרײַצן משנות. האומר לחבירו, משנה קידושין פרק ג' משנה א', האומר לחבירו, איינער זאגט פאר זיין חבר, צא וקדש לי אשה פלונית, גיי טו מיר א טובה, איך מאך דיך א שליח, זיי מקדש פאר מיך יענער יענע פרוי. והוא הלך און ער קומט אן דארטן, און ער גייט, אוי, וועיט א מינוט, איך דארף אויך א שידוך, קוק מיר אויס א פיינע שידוך פאר מיך, בקיאות שלעצמו, און ער האט עס אויסגעכאפט, גענומען די קידושין, מקודשת, איז ער מקודש. וכן, הוא אומר לאישה, א מענטש זאגט פאר א פרוי, הריי מקודשת לי, איך בין נאכנישט רעדי אבער, לאחר שלושים יום, נאך דרייסיג טעג, בין איך רעדי פאר די סעטעלמענט, איך גיי דיך שוין יעצט דערמאן קידושין, אז דרייסיג טעג ארום זאל זיין די קידושין חל. און ס'גייט דעריבער דרײַסיק טעג, ס'גייט אריבער אינמיטן די דרײַסיק טעג בא אחר וקידשה בתוך שלושים יום, האט ער מקדש געווען וויטין די דרײַסיק טעג, מקדשת לשני, איז ער מקדש פארן צווייטן בת ישראל לכהן, און ווען א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, תאכל בתרומה, מעג זי עסן, און תרומה איז זי געווארן יעצט א כהנת. מעכשיו אל אחר שלושה און טאמער ס'איז געווען א בת קול לכהן תוך וואלט אינעם אזוי געשט די געהעריג מקדש מעכשיו אל אחר שלושים יום טאמער ער זאגט איך בין דיך מקדש פון יעצט זיין מקדש פון יעצט אל אחר שלושה יום און נאך דרייסיג טעג און בא אחר קומט די אנדערע וואס קוטש האט זי מקדש געווען בתוך שלושה יום און דרייסיג מקודשת איז זי מקודש און נישט מקודש ואין מקודשת זיי דארפן א גט פון ביידע מענער, ווייל ווען ער געזאגט פון יעצט אן און נאך דרייסיג טעג, קען ער מיינען אז זי איז שוין די פרוי פון די ערשטע מאן, ממילא איז די צווייטע מאן'ס קידושין נישט קיין קידושין. עס קען אויך מיינען אז זי וועט מקודש ווערן ערשט נאך די דרייסיג טעג, איז די צווייטע מאן יא קידושין, סאו האט ער קידושין פון צוויי מענער, דארף זי באקומען א גט פון ביידע. בת ישראל, אויב זי איז די טאכטער פון א ישראל, לכהן צו א כהן, אוי בת כהן לישראל, אויב די טאכטער פון א כהן צו ישראל, אזא מין מערידזש איז דאס, איז לא יסעוך בל תרימא ווייל ס'איז א ספק צו זי אידער וועי איז ער נישט קיין כהן קען זי נישט עסן קיין תרומה. משנה ב' הוא אומר לאישה איינער געבט צו א פרוי א שווה פרוטה און ער זאגט הריי מקדשת לי זיי מקדש צו מיר מיט די פרוטה המנשה אתן לך מאתיים זוז די תנאי איז איך וועל דיך געבן צוויי הונדערט זוז דו האסט א פרוטה זיי מיך מקדש איך וועל דיך געבן צוויי הונדערט זוז מנת הריי איז ער מקדשת איז ער מקדש ווי היתן ער דארף געבן.

מקדש א פרוי מיט די תנאי, כ'על דיך ווייזן צוויי הונדערט זוז, הרי זה מקדשת ויראו לו, ער דארף איר ווייזן, ער מוז ווייזן זיין אייגענע, נישט קיין פרעמדע געלט, מוז ווייזן זיין אייגענע, ווי מראה על השולחן, אויב ער ווייזט אויפן טיש, כ'האב דא געלט, ס'נישט זיינס, אבער ער ווייזט דא, איי די מקדשת, ס'מוז זיין אייגענע געלט, ס'הייסט זי ארבעט אין א רעדזשיסטער, און האט דארטן געלט, אדער ארבעט אין א קעש טשעקינג, און האט דארטן סאך קעש, ער זאגט, און מען אז ער גייט דיך געבן, ס'הייסט נישט זיינס, סאו איז נישט, הייסט נישט קיין מקדש. משנה ג. הרב מנשה יש לי בית קאר אפער, איך בין מקדש מיט די תנאי אז איך האב א בית קאר, א עיקער, אווי קאר, עיקאר, אווי א עיקאר, לאנד, הרי זו מקדשת זו מקדש, ויש לו, און ער האט, א בית קאר, הרב מנשה יש לי במקום פלוני, אויב ער זאגט מיט די תנאי אז איך האב די בית קאר אויף יענעם פלאץ, אם יש לו בית המקום מקדשת, אם לאו אינו מקדשת. א מנשה ערך בית קאר אפער איך גיי דיך ווייזן א בית קאר אקער לאנדאן רייז מקדעש האט גערענט און דארף איר ווייזן זיין אייגענע בית קאר ווי מהר א ביי ביקער און אויב האט ער געוויזן א בית קאר אין א טאל ווי אנדערע מענטשן האבן א בית קאר איינער מקדעש איז ער נישט מקדש ווייל ס'מוז זיין אן אייגענע בית קאר פעלד משנה ד' ר' מאיר אומר כל תנאי יעדע תנאי איז שוין אייניגע תנאי בעניי גאט בעניי אידן, ס'האט א תנאי איך קען זיין א כפל ומכופל, איך גיי דיך געבן נאר אויב איך רעדע דאס און דאס, און אויב נישט גיי איך דיך נישט געבן דאס און דאס, אוי נאר אויב אזוי און אזוי, און אויב נישט איז נישט, ס'מוז זיין אזוי תנאי, א תנאי כפול, איין ת, אויב ס'נישט אזוי איין תנאי איז נישט קיין תנאי, שנעל מאל ס'שטייט דארטן, ויאמר משה אליהם, משה זאגט צו זיי, אם יעביר בני גד ובני ראובן, אויב די בני גד און בני ראובן וועלן אריבער גיין די ירדן, און כסוף און דארט שטייט אויכעט, און ואם לא יעברו חלוצים, אויב זיי ווילן נישט אריבערגאנגען אנגעווארפן פאר די אידן האבן געהאלטן ביים אריינגיין קיין ארץ ישראל, האבן זיי געדארפט אריבערגיין די ירדן. האבן די שבטים גאד, ראובן און א האלב חצי שבט מנשה, האבן געהאט זייער אסאך בהמות, האבן זיי געבעטן פאר משה רבינו זיי ווילן בלייבן אין די אנדערע זייט פון ירדן, די לאנד פון סיחון און אוג, ווייל דאס האט געהאט זייער אסאך גראז, עס האט געהאט פאשע, האט זיי משה רבינו געזאגט און זיך אויסגענומען זייער תנאים. זיי קענען באקומען די לאנד אין ירדן אויב זיי וועלן צוזאמען מיט די אידן אריבערגיין די ירדן און ארויסהעלפן מיט די כיבוש מיט אייננעמען ארץ ישראל מיט די אנדערע שבטים ווייל די בני גד זענען געווען זייער שטארקע חברה האט משה רבינו צוגעלייגט די ווערטער אויב זיי וועלן נישט אריבערגיין די ירדן וועלן זיי נישט באקומען דאס לאנד אויפן אנדערע זייט פון ירדן לערנט ר' מאיר אויס אז יעדע תנאי דארף זיין געדאפלט מען דארף זאגן אויב יא וועט זיין אזוי און אויב נישט איז נישט ווייל אויב דארף מען נישט דאפלען פארוואס האט משה געדאנקט דארף דאפלען די תנאי און זאגן ואם לא יעברי ער האט דאך שוין געזאגט. קומט אויס אז אויב מען האט נישט געדאפלט די תנאי, איז די תנאי נישט א תנאי, און די זאך בלייבט אזוי אפילו מען האט נישט מקיים געווען די תנאי. וכן איוב גלילי אומר, צריך היה הדבר לאמרו, די תורה האט דאך געדארפט זאגן שאין אמור לקיים, און ווען נישט אזוי, יש בה משמע, האט ער ווען פארשטאנען שאפילו בארץ כנען, אז אפילו אין ארץ כנען לא יכלו וועלן זיי נישט ישנו. משנה ה, דאס הייסט, איך מיין ה, משנה ה', המקדש את האישה, איינער מקדש א פרוי ואמר, און נאכדעם זאגט ער, האט ער געזאגט, כסברי איסי, איך האב געמיינט שהיא כהנת, אז זי איז א כהנת, פוס, דיסעפוינטמענט, איך האב געמיינט אז זי איז א כהן, והרי לוויה, סא לייבי, אדער פארקערט, לוי, איך האב געמיינט ס'איז א לייבי, והיא כענת. אדער, אני, איך האב געמיינט ס'איז א ארעמע, והראיה עשירים וזה רחם. פארקערט, עשירה, איך האב געמיינט זי איז רייך, והראיה ענייה, זי איז גאר א ארעמע. הרייז מקדשת זי מקדש, מנין שלא טענתי, זי האט אים נישט אפגענארט, ער האט אליינס געמיינט, ער האט זיך אליינס גענארט.

די מפרשים זאגן מ'דארף נאכמאל מקדש זיין ווייל איינער האט מקנה דבר שלא יבא לעולם. משנה ו', האומר לאשתו ווען איינער זאגט צו א פרוי הרי את מקודשת לי, על מנת ס'זאל דבר עליך לשלטון, איך וועל רעדן פאר די גאווערמענט וועגן דיך, ואעשה עמך כפועל, איך וועל ארבעטן פאר דיך ווי א ארבעטער, איך וועל נישט נעמען קיין קיין וועידזשעס, דבר עליך לשלטון, אויב האט גערעדט וועגן די צוויי אשתו ועשה עמך כפועל, ער האט געארבעט פאר איר ווי א ארבעטער מקודשת, ואם לאו אינה מקודשת. על מנת שירצה אבא. האב איינער מקדש א פרוי מיט די תנאי אז מיין טאטע וועט וועלן ער זאל מיט איר חתונה האבן, רצה אב איז די טאטע געוואלט מקדשת איז מקודש ואם לאו אינו מקדשת מעשיו אב ארעי איז מקדשת מעשה הבן מלמדים הוא אב געב אן עצה די טאטע לומר צו זאגן שאינו רוצה ער וויל נישט כדי די קדישין זאל נישט זיין קדישין וועט די פרוי נישט דארפן נעמען קיין חליצה פון די מאנ'ס ברית'דיג משנה ז' א טאטע קען מקדש זיין די טאכטער ביז די צוועלף יאר מיט זעקס חדשים צו א מאן אן איר

זה אומר אויב ער זאגט אויב ער זאגט זענען געקומען צוויי מענער און דער זאגט אני קדשתיהו זה אומר דער אנדערער זאגט אני קדשתיהו בום שניהם נושאים גט ביידע דארפן געבן א גט וועם רוצין אויב זיי ווילן איכער נושא גט קען איינער געבן איכער קען די צווייטע גיין חתונה האבן ווייל ביידע הייסן שוין כאילו זיי האבן מקדש געווען. טעסט, צוויי מענער טארן נישט געבן קידושין פאר א פרוי? ער האט עס אבער געגעבן.

כ'האב מקדש געווען פאר דער נסיעה, כ'האב גענומען די גט כש כ טענה, אבער יעצט, בריי גדולה, איינער דעם האט נישט באגלייבט, זיי מעג חתונה מאכן אויך צו א כהן. נישט בס אויב די טאטע זאגט אז זיין טאכטער איז געווען געפאנגען דורך ראובערי פאר די נסיעה אויך אבער אויסגעלייזט, ביי ש כ טענה, סיי ווען ער זאגט אז זי איז דעמאלטס געווען א קטנה, ביי ש כ גדולה, איינער נעמען. מי שאמר ווער זאגט בשעת מסיתו יש לי בנים, כ'האב קינדער, פאר זיי שטארבן, זאגט ער, כ'האב קינדער, ס'מיינט זיין ווייב דארף נישט נפקא חליצה פון זיין ברודער נעמען איז באגלייבט. אויב ער זאגט יש לי אח בכלל ברודער איז איינער נעמען נישט באגלייבט. אויב יעדער האט געוואוסט אז ער האט נישט קיין ברודער איז ער נישט באגלייבט צו אסר'ן די אלמנה אז זי זאל נישט קענען חתונה האבן מיט טאטן נאך זיין שטארבן. המקדש את בתו ווייל יעצט גייט זיך משה זיך מיך. יא ער קען נישט יעצט אסר'ן און זאגן. דו קענסט נישט חתונה מיט קיינעם יעצט ווייל איך האב ברירות ערגעץ ווי וואו וואס פוםם א גרויסע נס יעצט בלייבט ער סטאק א גאנץ לעבן המקדש את בתו אויב איינער א טאטע וואס האט אסאך טעכטער מקדש זיין טאכטער סתם ער האט נישט געזאגט וועלכע טאכטער ער מיינט איינער א בגרות בכלל זענען די בגרות בגרות מיינט א מיידל פון עלטער פון צוועלף יאר מיט זעקס חדשים זענען נישט אריינגערעכנט מי שטעסט מי שיש לו שתי כיתה בנות ער האט צוויי סעטס טעכטער ושתי נשים פון צוויי ווייבער.

מן הגדולות שבקטנות, קילן אסירן אלע זענען אסור, חוץ מן הקטנות שבקטנות, דברי ר' מאיר זלת ר' מאיר ר' יוסי אומר, כולן מתורות אלע טעכטער מעגן חתונה האבן צו די אנדערע חוץ מן הגדולות שבגדולות. קידשתי את בתי הקטנה, און די טאטע פון די צוויי כיתות טעכטער זאגט, כ'האב מקדש געווען מיין קליינע טאכטער, ואיני דיין, איך ווייס נישט אם קטנות שבקטנות איז די קלענסטע פון קלענערע גרופּ, אָ קטנה שבגדולת אָדער די קליינע פון דער גרעסערער גרופּ, אָ קטנה שבקטנה אָדער די גרויסע פון דער קלענערער גרופּ, שהיא קטנה וואָס זי איז אַ קלענער מן הקטנה שבגדולת, כולן אסורן, זענען אַלע אָסור חתונה צו האָבן מיט אַן אַנדערן מאַן, חוץ מן הגדולה שבגדולת, די גרעסטע פון די גרעסערע, דאָס האָט מען נישט געמיינט, דברי מאיר זלטער מאיר, רבי יוסף פון קילען מ'טאָר עס אַלעס מעג מען, חוץ מן הקטנה שבקטנה איז די קלענסטע טאָר נישט. נישט נאָר איד, הוא אומר לאישה, ווען איינער זאָגט צו אַ פרוי, קידשתי, כ'האָב דיך מקדש געווען, והיא אומרת, זי זאָגט, לא קידשתני, האָסט מיר נישט מקדש געווען. הי אסר, דו האסט געזאגט אזוי, הי אסר בקרבת זייו, ער האט טאקע כ'זאל טאר נישט חתונה מיט זיינע מיט אירע קרובים, איר מאמע אדער שוועסטער, והיא, און זי, מתרת בקרובה, ווי זי מאכט חתונה מיט אים, ווייל זי זאגט נישט, זי זי לייקנט די גאנצע זאך. אבער הי אומר, איז אויב זי זאגט ווי קדשתני, האסט מיך מקדש געווען, והיא אומר, און ער זאגט לא קדשתיך. איז היא מיתה בקרבת עהו, ער איז מיתה מיט איר קרובים, והיא אסירה בקרבו און זי איז אסור צו זיין א קרובים. איז א גרויסע חילוק דאס, א גרויסע חידוש דא, פארוואס? ווייל זי, ער, קען חתונה מיט נאך מענטשן. און זי בלייבט סטאק, זי איז א אשת איש יעצט. זי זאגט, איך האב יא מקבל געווען, בום.

איר, אלא אותי, נאר מיך האסטו מקדש געווען. היא, אסור, ער איז אסור חתונה צו האבן בקרובת קטנה מיט די קרובים פון די קליינע טאכטער, און קטנה, די קליינע טאכטער, מיט ער איז מעג חתונה בקרובת מיט זיין גרויבן, היא מיט ער, ער מעג חתונה האבן בקרובת גדולה מיט די קרובים פון די גרויסע, די מאמע, און גדולה, די גרויסע, די מאמע, אסירה בקרוביו, טאר נישט חתונה האבן מיט זיינע קרובים, אזוי ווי מ'האט פריער מסביר געווען. משנה יב בית, כל מקום שיש קידושין, יעדעס פלאץ, וואס איז שייך א קידושין? די מאן קען מקדש זיין די פרוי אויף איין עבירה, איז עס נישט דא קיין עבירה, ס'טייטש די מאן מעג וואוינען מיט די פרוי, הוולד הולך אחר הזכר, גייט די קינד וואס ווערט געבוירן נאך די זכר נאכן טאטן, ואיזה, וואס הייסט? זי כהנת, וואס מיינט אז זי איז א כהנת, זי איז טאכטער פון א כהן, אדער לוויה ישראלית, שנישאת לכהן וואס איז חתן געווארן מיט א כהן ללייב לישראל, איז גייט עס לויטן טאטן. האט זיך חתונה געהאט מיט א בן כהן, ווער איז קינד הכהן? אפילו די מאמע איז ישראלית. כל מקום יעדע פלאץ שיש קידושין שייך א קידושין, די מאן קען מקדש די פרוי, ויש עבירה איז אויך דא עבירה, די מאן טאר נישט וואוינען מיט די פרוי, הוולד הולך אחר הפוגם, גייט דאס קינד נאך די מיסיס די פוגם, נאך די פוגם, ווער עס איז פוגם דא? ואיזה, דא מיינט מען זי אלמנה, ווען די אלמנה האט חתונה געהאט לכהן גדול תהיה כהן גדול, אדער גרושה חליצה לכהן הדיוט. ממזר איז אסור על ישראל, בת ישראל איז ממזר אנוסן, ווערן די קינדער א ממזר אנוסן די אלע זאכן, און נישט אזוי ווי די טאטע וואס איז געווען אפישליגער כל מי שאינו אלף קדישין, און יעדע מאמע וואס זי האט די פרוי נישט אפי' קיין קדישין, אויב ער איז מקדש די פרוי איז זי נישט מקודש און זי דארף נישט נעמען פון אים קיין גט, אבל יש לה על אחרים קדישין, אבער זי האט א קדישין אויף אנדערע. אויב א אנדערע מאן איז אומבאקאנט ווערט זי מקודשת פאר וולד ממזר, איז די קינד וואס ווערט געבוירן א ממזר, ואיזה אין וועלכע פאל מיינט דאס, זה הבא על אחת מקל הראשון בתורה, דער וואס שטייט עריות, כל מי שאין לה, יעדע פרוי וואס האט נישט לא עליו נישט אויף אים דאי לחייו קדישים, הוולד כמותו, די קינד איז אזוי ווי די מאמע, ואיזה איז דער וולד שפחה ונוכרית. משנית, ג לטרפן אומר, יכולים ממזרים לטהר, טרפן זאגט ס'איז דא א טריק וויאזוי א ממזר קען טהור ווערן וויאזוי? כיצד? ממזר שנושא שפחה, א ממזר מקחסן מיט א שפחה. יעצט האבן זיי א בעיבי, א וולד, עבד, ווערט א קנעכט, משיחי לאויר מען פארפרייט אים, און ער איז צוריק געזונט און גוט, נמצא הבן בן חורין קומט אויס דער זון איז פריי. רבי אליעזר אומר נא, ער איז אין א דאפלטע פראבלעם יעצט, דאבל טראבל, הרי אז דער עבד ממזר, איז עס צרות. אוי אוי אוי אוי זאגט די הייליגע גמרא, אמר רבא בר חנא, קידושין דף עיין עמוד א', עמוד ב', עמוד א', עמוד א', אמר רבא בר חנא, האט רבא בר חנא געזאגט, כל הנושא אישה אין הגענה, אז איינער האט חתונה א פרוי וואס איז נישט ראוי האבן א חתונה מיט, מעלה עולה בכסף כאילו היא חרושה לכל העולם כאילו איז רועה מלך כאילו האט איינגעאקערט די גאנצע וועלט און האט אריינגעלייגט דארטן זאלץ, ס'נישט נאר ס'גייט נישט וואקסן נאר ס'מאכט חרוב נאך אויכעט. שנאמר וואס שטייט ואין הוא אלא מתל מלך תל חשה אמר רבא בר אדם רב כל הנושא אישה לשם ממון איין חתן געהאט א געלט נאר פאר געלט האבען א בנין וואס? א געלט שידוך אבער נישט אז די פרוי איז עפעס מוראדיג אדער דאס ס'איז געווען ס'איז פיור מאני האבען א בנין שאינם מגונים אדער האבען קינדער וואס איז נישט מעגן שנאמר והשם בגדי כי בנים זרים ילדי שם ותאמר ממון פרט אבער וואס זאגען די געלט האט מיך ראטעווען תלמוד אומר אל תאכל חודש את חלקיים

האט ר' נחמן יצחק געזאגט חודש נכנס וחודש יצא, איין חודש גייט ער אריין איין חודש גייט ער ארויס, און ממונם אבד, און זיין געלט איז שוין פארלוירן. ואמר רבא בר אדא, ואמר רבא רב סאל אמר רב הנינא, כל הנושא אישה אינו גענית לו, אל יהי' כפסו אל יהי' אליינס טוט אים בינדען, מיט זיינע צוויי הענט והקדוש ברוך הוא ראטשעט און אייבערשטער שמייסט אריין די ריט האט אן אים דורכגעלערנט א ברייתא על כולם אל יהיו כוסים והקדוש ברוך הוא חוסם אויף אלע קהל נביא וסיידא וואס האבן גענומען פרויען וואס זענען פסול וואס שרייבט עס אל יהיו און די אייבערשטער חתמ'ט דערויף און וואס שרייבט ער אוי לוי לפוסל את זרעו ווייסט די מענטש וואס מאכט פסול זיינע קינדער לפוגם את משפחתו און וואס מאכט זיי כלה די יחוס פון זיין משפחה און לוי את אשתו עיין די גוי'ן זאגט לוי דאס וואס חתמ'ט א ווייב וואס איז פסול צו אים אל יהיו כבשו. כדי מיר געבינדן בקדוש ברוך הוא יהי רצון און די אייבערשטער זאל טון אלע דעם. אמר ר' אהרן בר אדם הרב כל הנושא איש איש עינו גענעצט לקדוש ברוך הוא ממש לשכינותו ווען די אייבערשטער מאכט רוען די שכינה אויף די אידן מעיד על כל השבטים זאגט די אייבערשטער עדות אויף אלע שבטים אז זיי זענען כשר אבער אויף איין מעיד עליו אויף אים זאגט ער נישט קיין עדות שנאמר שבטי ק עדות לישראל די אייבערשטער זאגט עדות אויף די וואס זענען אידן אז זיי געהערן צו אים, טייטשט דער פסוק עיין בספר וועדת ישראל, בזמן שהשבטים שבטי ק, אזוי ווי עס שטייט איש ואשי, איש ואשו, זכי, שכינה שריה ביניהם, נאר וואס? נאר ביידע איז איש און עס האט א אידעלע, איש האט א איד און אשו האט א היי, און ווען נעמט מען די איד און די היי, איז שכינה שריה ביניהם, ס'איז דאך שכינה נישט די אידקייט רוהט דארטן, שבטי ק, אבער אויב ס'איז נישט קיין כשר'ע מיסטער און מיסעס, רירט נישט די אייבערשטער דארטן און ברוך הוא מרב חנינא כשברוך משא שכנותא אין משא אלא אויף משפחות מן חצר שבישראל נאר אויף די אידישע משפחות זענען מיחוס ווי שנאמר ויאמר הי' בית ה' נאמר ה' אל אלקים לכל משפחות ישראל שטייט לכל משפחות ישראל לכל ישראל און ער שטייט נישט אלע אידן און לכל משפחות נאר אלע מן חצר'דיגע און כשר'דיגע אידישע משפחות שטייט ווייטער אין פסוק והיימו יהיו לי לעם זיי וועלן זיין צו מיר א פאלק ואומר אברהם הנה מעלי סיירי יש בין ישראל הגרים, ס'איז א גרעסערע מעלה ביי די אידן ווי ביי גרים, ואילו בישראל כסיל בי, ביי די אידן שטייט, וישראל להם, לאלקים, קודם, איך וועל זיין א גאט צו זיי, והי' מאיר לי לעם, און נאכדעם וועלן זיי ווערן א פאלק צו מיר. דאס הייסט, דער אייבערשטער וועט מאכן רוען אויף זיי די שכינה, אפילו זיי פירן זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין, אבער נאכדעם וועט דער אייבערשטער זיי מקרב זיין, די אידן וועלן זיך דערנענטערן אויך צו אים ווי א פאלק, ואילו ביי גרים כסיל פארקערט, מהי' זה אור ואליבא לגשת אלי, לעם השם. ווער עס וועט דערוועקן זיין הארץ זאל גענעגן צו מיר, זאגט דער אייבערשטער, והייתם לי לעם, קודם זאלן ווערן צו מיך א פאלק, ואנכי אהיה לכם אלקים, זאלן זיך אויפהערן וואס דארף צו זיין און איך זאל זיין א גאט צו זיי. זאגט דער זוהר הקדוש. היינט איז די יארצייט פון רבי שמעון. דער זוהר הקדוש זאגט אזוי, ס'איז ח ו בתשרי ז ל, יישר כח. דער זוהר זאגט אונז א מורא'דיגע זאך, ווען א מענטש וויל אריינגיין אין אלע הויכע מדריגות אין ספירות הקדושים, און אונז ווייס מיר ווי אזוי ארבעט עס, דאס האב איך שוין גערעדט אסאך מאל, מען דארף צוגיטע יעצט וויסן נאכאמאל, ס'הייבט זיך אן די צען ספירות, ווי אזוי הייבט זיך עס אן? כסר, א קרוין, יא? כסר, חכמה, בינה, כ'קען ס'איז חכמים זענען און טאפ פון עווריטינג און מדא בינו. דא מ'הייבט זיך אן די זיבן ספירות, חסד, חסד, גבירה, איך גיי עס צוזאם מ'זאל עס קענען זען פון דארטן, חסד, גבירה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. מלכות איז די נידריגסטע. מלכות איז די עקטשולייזעישאן פון אלע ספירות, סאו דאס איז נאר די נידריגסטע ווען מ'קומט פון אויבן אראפ. וואס איז טאמער מ'קומט פון אונטן ארויף? כדי אריינצוגיין אין די הייליגע ספירות דארף מען דורכגיין די טויער וואס הייסט מלכות. מען הייבט אן מלכות כדי צוצוקומען צו אלע אנדערע ספירות. וואס איז מלכות? מלכות איז אזוי ווי אין די וועלט איז דא א קעניגרייך, די קעניג הייסט laws, מען קומט מיט א קעניג, מען קומט צו א לאנד, די קעניג האט געמאכט גזירות, הלכות, דינים וואס מען דארף טון, דיני דמכיסא, דיני, ס'איז דא דינים. און דער מלכות קומט מען זאגן אז ס'זאל זיין די אלעס זאל זיך אויפפירן ווי סדארף צו זיין, דארף מען פאלאוען די רולס, די רעגולעישאנס, מען דארף פאלאוען די לאו, און דאס אז מען קען דורך גיין מלכות קען מען אנקומען צו די העכערע מדריגות וואס מען קומט ארויף אויבן. דאס ווערט אנגערופן עול מלכות שמים. אריינצוגיין צו די הימלישע זאכן דארף מען דורכגיין די עול מלכות, דורכגיין צו מלכות אריבערצוגיין איבער איבער אנדערע פלעצער. וואס איז אויב איינער איז א קנעכט? ער האט שוין ער האט שוין א אהל, אבער איז א אהל פון א קנ ד, זאגט מען אים ביסט פטור פון קרישמע. וואס איז קרישמע? קרישמע הייבט זיך אן מיט שמע ישראל ה' אלוקינו השם אחד, מ'איז מקבל עול מלכות שמים, ווייל שמע איז אויכעט מלכות. פארוואס? ווייל מ'הערט אויס, יא, מ'הערט אויס וואס די לאוס איז, וואס די רולס איז, און מ'פאלגט, מ'הערט אויס, דאס איז מלכות. און וועגן דעם, טאמער איינער, א קנעכט, וויל ארויס גיין, וויל נישט ארויס גיין, בארט מען אים ביי די אויער, ביי א שוועל, ביי א מזוזה, און ביי א שוועל, וואס דאס איז די טויער, אדורך צו גיין די אלע פלעצער, כדי צו דערמאנען אים, אז פוגם געווען אין מלכות, וואס דאס איז די טויער אריין צו גיין אין אלע הויכע ספירות. און נאכדעם וואס נאך א זאך, און א ראיה צו דעם, אז מען הייבט אן מיט מלכות, ווייל דו זעסט אז ס'איז דא תפילין, איז דא תפילין של יד און תפילין של ראש. תפילין של יד איז מלכות. און מ'הייבט אן קודם מיט תפילין של יד, בעצם וואלט מען געדארפט אנהויבן פון ראש בעצם, ראש איז סאך חשוב'ער. פארוואס זייט מען לובש א יד ווען מען גייט? מען קריכט אריין פון אונטן ארויף. וואס טוט זיך אבער ביי מתן תורה? ביי מתן תורה זענען מיר אנגעקומען צו א מדריגה ווי מלאכים זענען עס ארויפגעגאנגען פון אויבן אראפ. וועגן דעם, נארמאל ווען איינער זאגט, איך וויל דיך יעצט געבן אינסטראקשענס וואס דו דארפסט טון, זאגסטו, לאמיך הערן און דאן וועל איך עס טון. באט דעמאלטס האט די איד געזאגט, נעשה, קודם לאמיך עס טון, דאן ונשמע. ווייל זיי זענען אנגעקומען צו אזא הויכע מדריגה. אז איך האב געזאגט לאמיך קודם גיין נעשה, דאס איז בינה, לאמיך גיין פון אויבן אראפ, און איך אנקומען צו מלכות צו לשמה. פירסט זיי האבן אנגעהערט, ווייל זיי זענען געווען אויף א מדריגה פון אויבן. און יעצט ווען דער כהן, ווען דער עבד זאגט, איך וויל נישט ארויסגיין פון די עבדות פון דא, פון די וועלט, וואס מיינט צו זאגן אז איך וויל נישט אננעמען די עול מלכות שמים נאך, באר פנים ביי די אויער. וואס דאס איז שמה וואס דאס איז ביי די מלכות, מען געט אים אזא קראץ ביי די מלכות צו דערמאנען אז פויגן געווען ביי מלכות ביי די ענטרי אריינצוגיין צו די ספירות, און גייט מען צו די תורה און די מזוזה, די מזוזה איז גימטריא אדנע וואס איז אויסער דינא דינא איז מכחישא דינא וואס איז מלכות. סאו לאמיר אריינגיין אינעווייניג און מען וועט עס זען מען וועט עס אביסל קלארער פארשטיין. עבדות ה' ביראה שטייט אין תהלים אז. מען זאל דינען דעם אייבערשטן מיט יראה, מהי ביראה? כמעוד הדבר, ראשית חכמה יראת השם, די ערשטע פון זאכן פון חכמה איז יראת השם, ודו מלכות שמים, אזוי ווי א קי, יא, ווען א קי, א אקס, א אקס האט נישט קיין אהנונג וואס מען וויל פון אים, די ערשטע זאך לייגט מען ארויף אויף אים א יאך, אפילו פארן הייבן צו ארבעטן, לייגט מען ארויף א יאך אויף אים, פארוואס? אריינצוטרעינען אז ער גייט ברענען אן אקס און ער גייט שלעפן זאכן דא, ער ווייסט אפילו נישט אז דורך דעם וואס ער האט א יאך אויף זיך גייט ער פראדוסן טויזענטער מיליאנען ווייצלעך ווייל ער גייט אקערן און ער גייט מאכן גוטס פאר די וועלט, דורך דעם וואס ער האט די אויל גייט ער מאכן גוטס פאר די וועלט, סאו טרעט מען אים אריין, מען לייגט ארויף דעם יאך. און דורך דעם גייט עס ארויסקומען א ריזיגע א גוטע זאך פאר די וועלט, די זעלבע זאך ביי אונז, לייגט מען ארויף א יאך פאר אונז, און דורך דעם וואס אונז זענען מקבל אל מחשמיים ברענגט מען אראפ שפע אויף די וועלט. סאו, אונז ווייסט מען נאכנישט וואס דאס הייסט, אזוי ווי דער אקס ווייסט אויך נישט וואס טוט מיט מיך, אבער ער גייט דערמיט. אבער ווען אונז ווייסט מען וואס דאס איז, וואלט מען דאס געטון, ווייל דאס ברענגט מען אראפ מוראדיג אסאך שפע. ודו מחשמיים, ובגין כך אל מחשמיים, ודו האי בקדמותא הי' דכולא. מיט דעם הייבט מען אן פון אונטן ארויף ווייל ס'שטייט זה השער לה', דאס איז די אפענונג, צדיקים יבואו יבואו, ווילסט אריינגיין דארטן צו די ספירות, דארפסטו אריינגיין דורך מלכות, און פון דארט גייט מען ארויף צו אלע העכערע מדריגות, אזוי ווי צו מפריש מוסטער. מה נוכח, וואס וואס וועט דיך ברענגען אריין צו דעם? די תפילין, תפילין של יד ברכת מיסה, קודם לייגט מען די תפילין של יד, מ'בעגינט די בהאי עיה די שעה קדישא, ווייל איינמאל מ'גייט אריין אין מלכות, וואס איז תפילין של יד, גייט מען ארויף צו די אנדערע איבעריגע הייליגע ספירות, ואי האי לא ישתכח לגבאי, און אויב גייט ער נישט דורך מנז המלכות, לא שדי ביי קדישא לעילא, קען ער נישט צוקומען צו די העכערע קדישות, צו די העכערע ספירות, וכי כך, בזאת. יבא אהרן, יו זאת איז די לשון נקיימא דאס איז מלכות, אל הקודש, וואס צו קומען צו, אהרן וויל קומען צו צו די הייליגע, צו די השתלשלות פון קדושה, דארף ער דורכגיין דורך מלכות. כסדר. והאי אל, די אל, לא שריה במאן דאיהא כפות באחרים. עס קען נישט רוען אויף איינער וואס האט שוין א אנדערע אל. איינער וואס האט שוין א אנדערע אל, ער האט יעצט א אל פון א בשר ודם, ער איז יעצט, איך מוז פאלאוען די לאוס פון יענעם. סאו. קען ער נישט יעצט פיילען דא ביקאוז ער איז יעצט א סיטיזען פון זיין האר, ער מוז פיילען די רולס און רעגולעישאנס פון האר, און אזא איינער איז פטור טאקע פון אלע מצוות, ווייל דא עבדים פטורים מעל מלכות שמים, זיי זענען פטור פון קרישמע, און איינמאל ער איז פטור פון קרישמע, וואס דאס איז מלכות, איינמאל ער איז פטור פון מלכות, דארף ער שוין נישט טון קיין איין מצוה, ווייל אלע מצוות זענען נאכדעם. ואי מהאי עול פטורין, וכל שאר הפטורים איז אויך פטור פון אלע אנדערע מצוות. דו שר דו שר יא, אליי די באנאש אט דער שטארקע כבאי בהאי עול. אלע אנדערע מצוות קען ער נישט אויכעט טוהן ווילאנג ער גייט נישט אריבער די עול פון מח שמים וואס איז מלכות. און בגין כך האבו אחרי ישראל במצרים חינם. די אידן האבן געגעסן אין מצרים חינם, וואס הייסט חינם? זיי האבן ווידער באקומען דער פאר פרי, זכר נס הדגה האט מען רעכטן גערעדט, זיי האבן באקומען פיש פאר פרי, קוים האבן זיי באקומען אפילו שטרוי וואס זיי האבן געדארפט בויען האבן זיי געדארפט באצאלן פאר.

די אלע ווי אזוי הייסט עס נאר פעדס און סטיילס ווען זיך צוריקן צו יענץ מילא קען ער נישט זיין צו האבן הכשר מים אבער ער איז נישט פריי, פריי איז פארקערט איינער וואס איז קאנעקטעד צו האבן הכשר מים איז ער פריי פון אלע עבודות און אלע דאס ווייל ער איז קאנעקטעד צו סאמטינג העכער אויב הכה יצא לחפשי חינם יצא גייט ער ארויס לחפשי חינם פון אלע קליפות. דו עבד ה' ווער איז געווען א קנעכט? כל מה דעובד חינם הוא בלא יאמר שמים. אלעס וואס ער האט געטון חינם מיינט די אמר שמים. וויבאלד ער איז משועבד צו עפעס אנדערש צו אנדערע קליפות קען ער נישט אריינגיין צו די אמר שמים. און דעמאלטס עני מצוה וואס ער טוט, ווער באקומט עס? די קליפות. ער טוט ווייטער מצוות, די קליפות כאפן עס און זיי נעמען ענערדזשי פון דעם. ואף על דא דחינם הוה ועוד הוי, כל שכן זיינע מעשים זענען געווען אין חינם אן קיין עול, יצא לחופשי ויהא לנייחא, גייט ער ארויס פריי און ער האט מנוחה, און מען לאזט אים ארויסגיין מיט אלע זיינע מצוות וואס ער האט זיך אנגעמוטשעט און געטון, און ס'גייט ארויף. צו קדושה, וואס טייטש יצא לחפשי, והאי לנייחא אדער עפען ביי שביעית, ביי שמיטה איז איז א בחינה פון שבת, ער גייט ארויס פון די קנעכטשאפט, ביי שמיטה זאגט מען אז דו גייסט ארויס גיין פון קנעכט, און דו גייסט קענסט האבן שבת, ווייל שבת איז מלכות. לבסר דאי בחירה ווי שטארק איך בעיניך, און נאכדעם וואס ער איז אין חירות. ער האט ער געווארן פריי און ער האט געטראפן מנוחה פיינעלי פון זיין פון זיין עבדות, דעמאלטס יהב אלי עול מהאי אסר, געבט מען אים די עול פון יענע פלאץ, דאפיק לידי חירות וואס ער איז ארויסגעגאנגען צו חירות, דאס מיינט די עול מלכות, ווי ביי בן מנשה יסרב לו מאיפה לי חירות, ווען ער זאגט איך וויל נישט ארויסגיין, כמו דאדמור אזוי ווי שטייט, ואם אומר יאמר, הוא עבד, אהבתי את אדוני, איך וויל בלייבן דארטן.

ווי איז עליהם אלא עליהם סתם, לגבי ההיא עשה די פגום לייגט זיך יענע פלאץ וואס עליהם איז דינם וואס דאס איז מלכות ווייל סשטייט דינא דמלכותא דינא, דהכא נמי עליהם עיקרא ווערט אויך אנגערופן אלקים אלא אן עשר איז קרוב ולגבי אין וועלכע פלאץ דערנענט מען צו על הדלת או על המזוזה בגין דהאי עשר פסחי דלעילא דאס איז די אופענונג מלכות איז דאך די טויער אריבער צו גיין אויבן. סאו גייט מען צו די טויער און מען זאגט אים בור דו ווייסטעך וואס? וואט וואס יור פראבלעם? האסט נישט געוואלט אנהאבן קיין מלכות שמים סאו האסט נישט געוואלט דורכגיין די טיר, דא האסטו א טיר און מזוזה יקרה, מען גייט צו מזוזה, מזוזה איז גימטריא אדנע וואס אדנע איז די אותיות דינע וואס דאס איז מלכות והוא את מ גיוון די אי אכוון לאו גומר להיסר און וויבאלד ער האט מכוון געווען צו פוגם זיין אין דעם פלאץ פון מלכות היפא ג ווען שטוהל ביי האדעוועי בגופא בלייבט עס מיט אים פאר אייביג. עס ווערט אריינגעגראבן און ער בלייבט אייביג דארטן אזוי אריינגעלייגט אבער קומט א סימן הדדי כסיל ורצה אדוני על אז אזנו במרציה מיט א ברור ועבודה לעולם און בלייבט אזוי ביז יובל דאבה עבדא תכעס רגלא דמרי עד שהתה יובל עס בלייבט אים אזוי ביז ער בלייבט אונטער די פיס פון זיין האר ביז ס'קומט יובל. אז אזנו א מיה וואס עפעס די אויערן בארט מען? והוא כמיהן מ'האט דאך שוין געזעצט וועגן דעם. אה וואס שמיר טו לבהאי השר אז שמיר גייט גייט אריין צו דעם פלאץ וואס מען גערעדט יעצט איז מלכות אבער מען הערט צו צו די מלכות צו די מלוכה דאס איז שמיר עשיה און עשיה ווען מען טוט נעשה ונשמע עשיה איז לעילה איז בינה די אויבערשטע פון אויבן ובגין די ישראל כד כתיב די תירא דסיני ווען די אידן זענען צוגעקומען צו די בארג פון סיני. והווי ברכי מיט די רבי און ס'איז געווען אין זייער הארץ אזא מין ליבשאפט דאס קרבה לקודשא בריך הוא נאנט צו ווערן צום אייבערשטן, דעמאלט זענען זיי אנגעקומען צו אזעלכע מדריגות ווי מלאכים אקדימי האבן זיי מקדים געווען עשיה לשמיה, פארוואס? דאס שמיה בקדמיותו איז לבשר עשיה, אבער שמיה בהאי שמיה תליא, זיי האבן געזאגט שמיה נעשה ונשמע ווייל זיי האבן געוואלט, זיי זענען געווען אזוי נאנט צום אייבערשטן אז זיי זענען געווען פון אויבן אראפ, זיי זענען געגאנגען צו זאגן די קודמא לקיים בינה. ווייל דא איז פוגעים להאי שמיעה, און מיט דעם וויבאלד ער האט פוגם געווען אין דער שמיעה וואס איז מלכות, וואס איז די מקום השמיעה, ושתו ע פ ג מ ב בלייבט איבער א פגם אין דעם פלאץ, והשתער היא אבדה למראי. עס בלייבט נישט איבער, עס בלייבט לא ישתער, מיט דעם א כהן בארט מען נישט, ווייל ער זאל נישט ווערן א בעל מום. עד איז קרוב להי' אסר די פגם, והיא איז בג ה הי' קמאי. מען מאכט א פראגראם דארט אין די פלאץ ווי ער האט פויגן געווען אין מלכות ווי שטארב א י פ ג בלייבט איבער נעם די פראגראם אין מלכות איבער ג כ והגיש אדון ולאלהים סתם כבודו כמ נ ווייל דא שאפס הארץ הארץ איז אין מלכות העטריען שבת לה' אז זאל נישט ווערן נפגם דורך עבדות. פארשטאנען? גאנץ קלאר. מוזט איבערהערן נאכאמאל צו זיין אביסל קלארער. באט ס'איז זייער אינטערעסאנט ווי מ'זעט וויאזוי אז מ'וויל אריינגיין דורך דורך צו אנקומען צו די השתלשלות פון אלע ספירות, דארף מען קודם אנקומען צו עומק שמים צו בי סאבמיטן און וויסן אז כ'גיי נאך די רולס און די אינסטראקשענס, דעמאלטס קען מען צוקומען צו די העכסטערע מדריגות. און איינער וואס איז סטאק אין א אנדערע פלאץ, ער מיינט ער איז פריי, ער איז טאקע פריי, פון אל מחשמיים, אבער ער איז סטאק אין א אנדערע אל. סאו זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ד, הוי עומד בתפילה ונוטי מי רגליו על ברכיו, ער האלט מיט שמונה עשרה, און נישט ווילנדיג, וואופס, א עקסידענט, מאונטען זאל ער ווארטן עד שיכלה המים וחוזר למקום שפסק, און ער זאל ער זאל נאכדעם דאווענען ווייטער ווי ער האט זיך אויפגעשטעלט, ואם שעה כדי לגמור את התפילה חוזר אש, אויב ער געווארט און געווארט און ס'איז גענומען צייט, ווי לאנג עס וואלט גענומען צו ענדיגן שמיני עשרה זאל אנהייבן נאכן גיין א משט מים, איינער האט משתין געווען און נאכדעם וויל ער דאווענען, שוי ער זאל אווארטן און נישט גיין לויפן גלייך פון מוסקיטס אריין צו דאווענען, שוי אחר תפילתו, ער זאל ווארטן, כדי הילך ארבע אמות, אזוי לאנג ווי ס'נעמט צו וואקן פיר אמות, ואחר כך משתין, כדי שיפסיק דברי התפילה מפיו, עס זאל זאל זיין אזא הפסקה. כעת איז כוונת כעת, מען רעדט אויך וועגן כוונת הלב, מען דארף האבן אינטענשאן אין הארץ צו קענען מיטהאלטן דאווענען, כוונת הלב כעת, ס'האט כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה, א דאווענען וואס איז האטש קיין כוונה האטש קיין תפילה, ואם מתפלל בלא כוונה חוזר מתפלל בכוונה, דארף איבער דאווענען מיט כוונה. אויף דעם זאגט שוין די ווער זאגט עס? ערגעץ שטייט אז היינטיגע צייטן וואס איז שוואכער, איז אפילו מ'האט געזאגט די וועטער איז אויך גוט, מ'דארף נישט, נישט אז מ'זאגט מ'טאר נישט, מ'דארף אינזין האבן, אבער אז מ'טאר נישט איז מען דאך אויף נישט מצא דעתו משבשת ולא מתעורר, אסור לו להתפלל, טאר מען נישט דאווענען עד שישתעשע דעתו. לפיכך, לויט די רמב ם, הבא מן הדרך, איינער וואס קומט פון וועג, והי' עובד מיד, אויב מיידט זיי אדער ער איז. יא ער איז פארמאטערט, ער איז צר, יא. אסור לו להתפלל עד שתתיישר דעתו, ווילאנג ער האט ישוב הדעת. אבני חכמים, ישב שלשה ימים, העלא? האסט נישט געוואוסט דאס, הא? מען פסק'ט אבער נישט אזוי. דריי, דאס איז די ראשונים שרייבן, דאס איז נוגע פארצייטנס ווען יעדער פלעגט דאווענען מיט כוונה, אבער היינט דארף מען ענדערש נישט מיט קיין כוונה, ווארט שוין כמעט דריי טעג. ווארט שוין איך וועל סקולא דאתא ואחר כך אתפלל. קודם כל זעה איך ווי שטארק מען זינגט גייט אמאל, אזוי שטארק אז טאמער מען איז געגאנגען אויפן וועג איז געווען דריי טעג וואס מען האט געהאפט האבן יעצט ריסעטינג. זאגט דער מוסר ספר חסידים סימן לג, מפי עליון עשה צרות זיין טובות, פון אויבן גייט נישט ארויס קיין שלעכטס און קיין גוטס. וואס מיינט עס? איין הקדוש ברוך הוא גוזר על אדם להיות טוב או רע, דער אייבערשטער איז נישט גוזר א מענטש זאל זיין גוט אדער שלעכטס. חכמים חכמים, הקב ה די שמים, אלעס טאקע איז באשערט פון הימל חוץ ירא שמים, דאס איז א אייגענע טשויס פון הימל, ואל תהיו ישראל, און יעצט אידישע קינדערלעך, וואו ה' אלוקיך שואל מעמך, וואס וויל די אייבערשטער פון דיך, כי אם לא יראה. און בשעה שנולד דער אדם ווען א מענטש ווערט געבוירן, גוזרים עליו, מען גוזר אויף אים, צערטן זאכן, למשל, אום געבוירט, ווערט זיין שטארק, אום חלשה ווערט זיין שוואך, אום עושר, אום עני, אום נאה, ווערט זיין שיין, אום חולה, מיז, אום ארוך. אם הוא רייך אדער אם גוטס, ער גייט זיין הויעך אדער נידריג, אבל אם צדיק אם רשע, לא. אלא מסתירין לפניו שתיין דרכים, לייגט מיט ביידע וועגן, ויבחר לו אחד, טשוז. ס'איז דא מענטשן וואס האבן שלעכטערע מידות ווי אנדערע מענטשן. מידות, זיי דארפן ארבעטן אויף דעם. אבער ער רעדט פון פון פון בחירה און למעשה. גייסט ארבעטן אויף דיינע מידות צו נישט ארבעטן אויף דיינע מידות, דאס איז דיין אייגענע טשויס. ואחר אשר החוטא זה מפסיד עצמו יגש לסוף בדרך הטובה, מוה איז ביי טוב און בוחר ביי רע, ער האט פארמיסט אין די גוטס און געטשוזט אין די שלעכטס, לפי חצורו לבכות איז דארף ער זיך אויסוויינען און וליעס ניחנא לפני קונו און זיך סערענדערן און מכניע זיין על אשר עשה לנפשו וואס ער האט געטון פאר זיין אייגענע נשמה, איגמול הרעות האט באצאלט שלעכטס וזה שמן אחריו, מה יעשה אוינע אדם חי גבר אחת אוהב, בואו ראה כמה תענית וצוים וזה תחינת מבקש כשבנו חולה, כי בונה נפשו עליו אוהל איכה מאהביו, זעהט ווען א מענטש. חס ושלום זיין זון איז נישט געזונט, ער טוט טון אלעס אויף די וועלט, ער וועט זיך אויסביטערן זיין הארץ, אויסוויינען, מקבל זיין זאכן, ער וועט פאסטן, ער וועט בעטן כינוס, ער וועט גיין צו קברים, ער וועט טון אלעס, כדי אז ער זאל, אז ס'זאל ווערן צו וועם, ווען זיין לעבן איז פארביטערט, אוי לאיכה מהווה, אפילו נישט זיין קינדער, אפילו איינער פון זיינע גוטע פריינד איז קראנק געווארן, וויפיל צער האט ער דערפון, כל שכן שיש לו לשנא את אביו עושה עושה עבירה, א מענטש אליינס וועט זיך אליינס געטון א עבירה דארף ער זיך שטארק אויסארבעטן אז ער זאל תשובה טון, והתשובה, אבער דאס טריסטן די תשובה, משיבה נפשו לעלמים, ס'טוט אים צוריק אויפלעבן אויף אייביג, ברוך השם לעולם מן העולם אמן ו. אמן.